Neidio 'mlaen i'r rhannau da gyda twf swyddi Cymru Press. Mae menyw ifanc â gwallt tywyll a bachgen ifanc â gwallt golau yn eistedd yn hamddenol ar fwrdd pŵl yng nghanol y stafell. Mae'r pâr yn cyflwyno eu hunain gan rannu jôc â'i gilydd. Haia, fy enw i yw Elis Lloyd Jones a dw i'n sêr yn TikTok. Ww, sêr yn TikTok?
Ww, bach yn embarrassed fan'na, Elis. Alright!
A fi yw Mirain, dwi'n gyflwynydd ac yn DJ a heddi, 'yn ni 'ma i helpu ti feddwl am dy ddyfodol. Nawr siŵr o fod bod ti'n meddwl, Elis, sdim syniad be fi eisiau neud gyda mywyd i. Wel, paid â phoeni. Chill. Ni 'ma i ti. Mae Twf Swyddi Cymru Plus yn rhaglen amazing i helpu ti baratoi ar gyfer dy gam nesaf. Dysgu sgiliau newydd. Capsiwn, Sgiliau. Cael hyfforddiant.
Capsiwn, Hyfforddiant. Magu hyder.
Capsiwn, Hyder. I baratoi ti am y byd gwaith. Neu helpu ti i gael y swydd 'na i ennill tipyn bach o cash. Mae Mirain yn nodio wrth i bar o sbectol haul wedi hanimeiddio ymddangos dros ei llygaid. Ac os ti ddim yn gwybod be ti moyn wneud 'da dyfodol ti, mae jyst bod yn anodd gwybod beth yw'r camau nesaf, yn dyw e? Ie, achos siŵr o fod ti'n gwybod be ti eisiau wneud, ond mae'n anodd gael y swydd achos does dim profiad 'da ti. O, mae'n anodd i bobl ifanc fel ni, yn dyw e? Ond peidiwch â phoeni, mae Two Safety Cymru Plus yma i ti. Byddem helpu ti gael mwy o hyder. Mae Elis yn clicio ei fysedd gan wneud gwyneb coeglyd. Elis, dim angen mwy hyder arnot ti. Oh! Helpu ti ddarganfod beth yw dy gryfderau a dy ddiddordebau, a hei, pwy a ŵyr, falle dy ddiddordeb fydd dy yrfa di yn y dyfodol. Helpu ti gael cymwysterau i agor ti lan i llwyth o gyfleoedd gwaith. Cynnig swyddi gyda cyflogwr go iawn i ffindo mas beth ti'n actually hoffi wneud. Llwyth o gymorth i helpu ti fod ar dy ore, a newn ni helpu ti ysgrifennu CV, paratoi ti am cyfweliadau, so bod ti'n... Barod i gael swydd. Pam byddet ti ddim moyn hwn? Sai'n gwybod, ga i fynd nôl mewn amser? Ww, ac mae fe'n gwahanol i bawb. Wedi ei deilwra, Traelawd. I helpu ti gael y help ti angen. A sdim pwysau o gwbl, ti gallu dechrau pryd bynnag ti moyn dechrau, i wneud siŵr bod ti'n cymryd y camau iawn ar gyfer dy ddyfodol di. O, mae hwnna'n swnio'n amazing! Ti hyd yn oed yn cael dy dalu wrth hyfforddi bob wythnos, a, reit, unwaith i ti gael swydd go iawn, cael cyflog go iawn. O, sign me up! Ti'n barod am y cam nesa? Elis, be mae rai wneud? Gad bod Cymru'n gweithio ar dim 800 Dim dau oedd, pedwar oedd, pedwar pedwar. Capsiwn, Cymru'n gweithio, dim wyth cant, dim dau wyth, pedwar wyth pedwar pedwar. Neu chwilia twf swyddi Cymru Plus, Cymru'n gweithio am fwy o wybodaeth ar-lein. Capsiwn, Cymru'n gweithio, twf swyddi Cymru Plus. I ti gael y bywyd ti'n heiddi. Mae Twf Swyddi Cymru Plus yn raglen gan Lywodraeth Cymru ac yn rhan o Wlad i Bobl Ifanc.
Mae Ellis yn rhoi winc i'r camera ac mae sglein yn cael ei animeiddio wrth iddo wenu. Neidia mlaen i'r rannau da gyda twf swyddi Cymru Plus. Am fwy o wybodaeth, cysyllta â Cymru'n Gweithio.